ka lo ding mai anga zai a nuam viau mai a, a inthlak hun awm khawp mai rawn zin pawh amaherawhchu branch uaina inkaihhruaina dahna kan kal. Ka ngai si a, ka lo ding lawk mai eng a, kan hun hman dan chu Tlangpui te chu zanina Thianghor Lenpui turin kan lo kal khawm a ni a, a nihna takah chuan hei kan kal tha hle in ka hria a, ruai theh zawh tlai te a nia i kan piah lawk a, sawi pawh ngai lo in tiang khi kan boruak a nia, kal tur pawl kan awm lo vang em aw ka tih laiin hei kan in hei in hi a liam viau a. Kan mawi deuh hmawk mai a, a lawmawm hle in ka hria a, kan inpekna, kan mizo tlawm ngaihna, kan chhawmnunna zel niin ka hria a, a lawmawm tak zet zet a ni. Kan hla hriltu kha nula a rilrim nghet hi a ni a, hei kan khuangpu hi Lalrem Siama Sailo Mapuia a nia, Section Seven a nia, chuan hetahin Fakteia awma khuangte changa a ni, Section Six

Lawmthusawiina ka inneih hma thuhma tlem han neih ka duh chu hman nizam ah khanin ka sawi a, Christmas hla te pawh kan ti a. Ka tiin a rilru kha kei ka nu hi thlalak kan ta reng mai a, kan zingah hian tel ve reng hian ka ngai a. Pangzawl ah. Heng hun ui ah hian thahnem ngai mi a ni a, an mahni ho rual reng reng hi Krismas a lo thlen hian Krismas hla sak tam loh hi hlau em em a, a bul tan phat atangin a theih chhung chu Krismas hla sak An ti ṭang ṭang ṭhin a, tin hla hnih khat leka kual kual hi an ui em em a, a tam thei ang ber Kristian oh Krismas hla sak duh mi an ni a. Tunah chuan kan thiam ta lo em em hlawm mai a, Krismas hla te pawh hi duh duh han thlan te pawh hi a har ṭhin a, tin chutiang chiah chuan heng Good Friday te Kha pawh hian a tuarna lam hla thahnem ngai taka a tam thei ang ber sak hian duh thin. Chuvang chuan Krismas laiin chhiat tawk ni mah ila ka nu avang hrim hrim pawh khan Krismas lam hla hi sa ila tih kha ka rilruah pawh khan a awm a. Chungte chu zan inah pawh hian ka han tar lang a ni. Tiin ka thusawi zawh hian hla thlan ve kha kan duh bawk a, e, keimahni veng tun hma hnah chang khawpa in a hla phuah hi kan la hre thiam turah ka ngai a, Kristian hlabu khan a number zat ka hre lo va, a lo thang chhal damtu pian thu tih kha e kan thiam lo pawhin e a pawi miah lo a dang kha a sak theih nghal tho turah ngai ta ila. I heng te hi ka nu ten an lo tuipui em em hla te an ni a, kan thlam duh bawk a ni. Ka kha kan sawi ka nu hla kan han Christmas hla te kan sawi rik thuak thuak tawh vang khan khang kha kan sawi hmasa lawk a ni. Chuan hei Khawtlanga kan lo awm rei ve ta fu mai a, amaherawh chu khawtlanga keini chhungkua hi kan thahnem lo em em a, tha lai kan awm lo bawk a, chhiat tawh a lo awmin. A vuini ah te kan kal ve a ni deuh mai a, Thlanlai lamah te kan kal tawh lo va, hun liam tawh lam ka thlir hi chuan ka lung hi leng ve thin a, YMA zawknah te hian Ramthar kan awm lai khan OB Branch ah kan lo ni ve thin a, chung hun lai tea khawtlang tana kan thahnem ngaih ve na thin te, Sanghnih leh pakhat sanghnih pahnih Sangkhat Zakua Sawmkua pakua chho vel Uaime kum puan zirna uar kum tiah te keimahni inah te Mike Uaime tlang auna vuah Zindarli vela naupang leh khazir tur kai tho a vak ve thin te pawh kha kan nia kan sawi lang ve duh hrim hrim a ka khua hi har ve em em thin a ni Amarawt chu helaiah YMA a e ka thih sang khawp mai a, a zah pawh zah thlak khawp hian e kan awm a, kan kum te lo tam chho ve ta deuh bawk nen hian a lunglen thlak te pawh hi ka ti thin a. Tun huna kan kal phung ka en hian keini hun lai ngaihtuah khan hma hi kan sawn Ka ti a, chumi piah lamah chuan a veng ang pawh hian kan inkaihhruaina hi a zahawm ka ti bawk a, heng kawngah pawh hianin sawi tur hi ka ngah khawp in ka hria a, e khawhar in YMA hun zana kan hun hman tawh thin dan te leh tin Inkaihhruaina dan hrim hrim angah te pawh hian a tlawm ngaihna zawn angah te hi chuan enga pawh lo ni sela, kan rorel dan leh kan kal phung hi chhiat tawk chhungte tan pawh hian a va zangkhaithlak ta em aw ka ti a, e a nuam ka ti em em a ni. Hei kohhran ho te leh khawtlang hruaitu. YMA te, thenawm khawveng te, tun huna keini chhiat hlawhna pawha min puih bawm dan zawng zawng hi ka ngaihtuah a, ka nu chu Tarthi pawn lam atanah chuan atang chuanin min tihsak pawh ni sela a dik a ni, an kum pawh tam tawh. Keini tânah chuan tar han tih pawh hi kan la ui em em a, amah phei hi chu aah amah hi hrisel ta lo deuh em mai a, a rilru hi a tar duh lo khawp mai a, ka pi tih a duh loh na hi kum hnih khat eeh liam ta chauhah pawh khan ka pi an tih pawh hian Pi rual hi ka hmit tawng maw ni u a la ti ve a nia, chutiang sawpa pi pawh kha duh lo rei a nia, tunah hi chuan a lung hi a awi tawh a pi pawh kha chutiang ang chu kan ni a, tar eh thi kha kan ni ve tawh ringawt a, heng min tuam hlawm dan te hi thalai mi duhawm tak, Khawtlangah leh Kohhranah te mi hlu tak tuam hlawmin min tuam hlawm a, a lawmawm hi kan ti tak zet a chhungkua hian. Tin, kan thianten WhatsApp video kha min rawn, thlalak kha min rawn thawn a, thlanlai ho thlalak te kha min rawn thawn a, thlanlai tam zia. Mi sawmriat vel inthlan laih a nih thu te kan lo hria a, thlalak te nen kan hmu a. Kan phu lo a ni. Kan dinhmun enin kan phu hlawl lo va, amaherawh chu khawtlang YMA te, Kohhran ho te, thenawm khawveng, thenrual tha te, Heti tak mai a, kei nila kan va lawm vang pawh ni miah lova e, min hmangaihna, min duhsakna, min lainatna thinlung mai ni lo a lang chhuak a rah kan seng hi kan lawm tak zet zet a, tin kan lungngaihna min hnem tura inchezia hi tichinah tirlama ka sawi ang khan A lungawi thlak em em a ni tih hi ka sawi duh a, kan lung hi awi hliah hliah kan lawm tak zet a ni. Uaina hunah te hianin ka sawi ang khan tunhma chuan inchhungah, In koh luh chawp a ngai a pawnah te kan thu thup a member te a then dik tak chuan khawhar in neitu te tual zawla zing khawvar ah then fai ngai hi a tam em em a hemi kan kuva eina te leh kan thil tih bawlhhlawh satliah mai nilo a a tenawm zawng in ngai lo ila. Luak then fai tur awm khawp te a kan awm kha a la rei lo em em a ni. Tunah hi chuan engkim mai hi lu sun chhungte, khawhar chhungte tana thawh ve tur awm miah loin min han tih sak vek mai thin te leh tual thleng mai pawha a ni ang ang a. Zangkhai tak maia kan han in enkawl ta te hi a Lunglawn khua, Lunglawn veng nih hi a va nuam em kan ti a ni. Chuvang chuan zan inah hian kan lawmna thu te kha kan tarlang ve duh a, sawi famkim loh hi a tam em em anga heng kawngah lawmthu sawi hi har a, Amarawh chu kan sawi piah lama pawha lawmna tur kan hriat chhuah mai loh hi a tam in ka hria a, a awm in ka ring a. E, hei keimah tak phei hi chu ka nu thihnaah hian ka ri ngai in ka lo tuar niin ka hria a, ka hawina lam apiang ah hian a pin vel vek in ka hria a. Thil tih tum. Ka nu leh ka pa vanga ruahman kan neih ang chi te kan sawi ho te tih chhunzawm leh chak awm miah lo te hi kan nei teuh a. Chutiang ang chuan rilru hi a pit ve khawp mai a, e mipa chu kan ni a, thihna ah hian kan lo tuar ve tawh tho mai a tun hma te pawh. Mittui tlak hi ka nei ngai meuh lo va, tun hunah hi chuanin ka nu thihna ah hian ka mittui a tla nasa hle mai a, e ka nu hi ka sawi tawng khan a tawng tam a, tin amah hi a dam ik chuan thu hle hle mi a ni lem lo va tiang khan tih tur a hmu thei em em a min tir kat reng a. Min au reng a, min hau reng a, lawmna tur a ngah em em a, kawmthlang huanah zukal ila an ṭam han la ila, aw a ṭhat ka rin nen a va chhe em em ve maw le, a chhiat pawhin ti khan a ti mai a, tin a ṭhat pawhin a va han lawmawm em em tiang hi awm pawh ka lo ring lo a, tia i ipte pui chawp chilh a, Chu nghal zung zung mi hi a ni a, i ka nu a awm lo tur hian inchhungkhur a ti ruak dawn hle a, hei in hmuangin he lama han dak leh a Milakhu balhla kham panga awm a, a zuk a eng te a hmu thei a, khu a tuk a hun a i in ngaihsak lo hi ka ti reng a, a tia kan zuk tuk dawn a. I thar hnih khat a hmin tawh te kan hmuh loh lem ami? Aa, ei ral tui dan lo ei ral te nen kan han la chho a, in ngaihsak lo reng a ni in en ve peih lo a, hiatia tiang khan helai ah kan keuh rual rual in aa a lawm em em zel mai a, khatiang kha ni a, ih. Hei, helai hian thang bu hum hnih ka nei a, heng te pawh hmah nia, vawk kawl rawh, vawk kawl a hum tawh a ti a, ka vawk kawl a, ih, a chawr hmah nan bottle ah tui kan dah a kan khai a, bulah khan kan far tir a, khu tunah khuan a chawr a, ih, midang pawh hian nin a ni pawh khan chu ti em em chuan a ngaina lo chuan ka hria a, mahse khum ang te pawh khu A ka seng khan a tawng tam a, kawng tinrengah a in rawlh a, sul hnu vek hi ni ringawt mai a, kham khu chawrawt te khu lawh hi ka hu phur em em a, a zuk chhuk a, sah chhawp vek a, paih daih khu ka duh a, tlutiang khawp chuan e ka rilru hian e tuar lo tura ka in ngaih lai hianin umm tuar riau mai a, chuvang te chuan ka tih loh tur ka tih te, Ka ti ngawih ngawih tur ka ti loh te, Wayre leh Kohhran te khawtlang eh thenawm khawveng ah te pawh hian a tam in ka ring a, chung zawng zawng ah pawh chuan ti loh tur kan lo ti palh te pawh awm a nih chuan ngaihdam te pawh kan eh dil a ni. Tikhan ka lawm thusawi na ah chuan khang kha kan duh tawk ang a, ka hla thlang kha kan sak thiam chuan eh. Hlim takin sa ila, tin ka duh dan takah chuan ding chungin sa la ila ka duh deuh a ni. I, a thei apiang kha ding ila, i, kan sa thiam a nih kha chuan a lo thang chhan dang tu pian thu lei Bethlehem dai bawk in tlawm ah tih kha kan thiam lo eraw chuan a dang pawh ka pawi ti miah lo va. Ama rawh chu hla khat kan sak chhung hi chu ding chu min sa ila kan rawp teh ang.

Mihring lamah hianin a thawktu a awm ve a, chu chuanin harsatna min siam a, keimah a ni ka in chawimawi duh avangin Pathian hming hi kan lo thawk ngam lo thin, zanin a inhma ding ngei pawh hi ka ni tih hi ka inpuang duh a ni. Tuna kan harsat kha a duh em em mai chu.

Vawh India hianin kan tana chu hmun kan faka tur chuan mihring te ngaia thihna lu sunna in hi he Bethlehem atana amah chibai kan bukna atana Lalpa Nui Vawini thleng mai hianin uaime ho kaltlang pawh hian min la hmansak a ni. Zanirah hianin chibai bukna tak tak kan hman duh chuan he lu sunna inah hian i thinlung Bethlehema Krista chulanga leh thuneih neih te nih chuanin chu chu chibai kan hmuhna tura zana Pathianin min pe ka ni. Chuvang chuanin he hmunna hi zaninah hian kan tan chuan Lalpanu he Krista pianna hmun atana thihna lu sunna hmangin kan u ruang hmangin Tur hun thleng pu mai hian khawmai nei nih chuan Saka a ruh pui em em a ni. Chuvangin Hawru mi Zahpui lova pan phar meuh a min tlantu mi Den Nui che siam nana an hman a kha maw? Nangmah leh keimah vang hian alawm mi Zahpui ve lo Kraws ah khan in mi zahpui loh avang in van phar meuh in nui za siamna hman ngai pawh khan in a inchhir ve ngai lo. Ka pa, an ni hi ngaidam rawh aw, an thil tih sual an hre lo a ni, a la ti trawk trawk. Chu hmangaihna chuan in tun hun ah hian in kei mi tha lai ho te pawh hi zan in hawk thleng pawh hian thlarau thianghlim in mi la chen chilh a ni. Pathian lawm zawng leh amah duh zawng i tura nangmah nia thawk tu cheuh Nangmahni thahnem ngaihna ni lo ve, Pathian hnathawh a ni e, Filipi a khan chiang takin min ti lai. Zanila hianin tha ngai teh u, in thahnem ngaihna mai a ni lo. Nangmah nia Pathian Thlarau Thianghlim hnathawh a chu Zanila hian helai hmunah hian min rawn sawi chhuak mai a ni. Chuvang chuanin Pathian hianin thil tha ti atana min siam ang takin zan in hun thleng mai hianin nang pawh a la hmang reng che a ni. Cheu ang chuanin sanginah hian hun tlem te kan nei a, a hun ang chuan kan Krismas hun chu kan hmang liam chu a ni deuh der mai maw? Amah chu kan ruai zanga la ni a, a piah lawkah chuan kum thar programme-in min lang leh ang a, chulai karah chuanin eng angin nge hun kan hman dawn kan hre miah lo mai a, kan Pathian thu-ah chuan ti hian min ti a. Tu ni hun lawm awm a nia tu ni chhan dam na ni ni min ti a ni. Chiah vang chuan tanpui kan ngaih na tur puang lalpan hun tha min pek a hi he thing a la sim na hun ah hian in lalpan kan hnen ah thu leh hlai in a in puang reng a ni tih hria in haw u Pathian hming fak in Haw u kan nunzam hun zauh kan taksa inthawiin a nung thianghlim Pathian lawm tlak atan taksa pawh hi i hlan ngam zel ang u tih khan kan insawm a, khawngaih na kan chan zawng zawngah lawmthu kan sawi tak meuh meuh a ni tih kha Pathian hmingin ka sawi duh a ni ka lawm e.

Jesova'n ka hre si a. Amen.